An d'Wuert huet elo den David Wagner. Merci, Här President. Erlaabt mer, fir d'éischt emol mat engem Zitat unzufänken, op Däitsch, Wieso wird das Wohnen in Luxemburg immer teurer? Was tut die Regierung dagegen? Leider nicht genug! Durch Mobilisierung von Bauland will sie die Preise generell drücken. Das kann nicht funktionieren. Här President, Déi Gréng hu mer e bësse Leed gedoen, well se u sech net vill zu deem Projet de loi gesot hunn. An et ka sech och virstellen, firwat. Si wäerten elo e Projet de loi ënnerstëtzen, dee se selwer am Joer 2012, wou se nach net an der Regierung waren, als debil empfonnt hunn. Zu Recht d'ailleurs och, dat kéinte mir och mat droen. Well dëse Gesetzesprojet, muss een awer éierlech sinn, huet eng eenzeg Finalitéit, de Proprietäre Steierkaddoen ze maachen, soss näischt. An dat ass souwisou der Regierung, mä awer net nëmmen der Regierung, och der csv hir Obsessioun, dat ass d'Proprietären ze ënnerstëtzen. Déi, déi schonn hunn, kréien nach méi, an dat gesi mer och mat dëser Mesure. An déi, déi natierlech net vill hunn, déi versichen iwwerhaapt, déi Locataire sinn an souwisou un der Aarmutsgrenz sinn, déi kréien eng kleng subsidiéiert Hëllef, déi si jo mat u sech deelweis finanzéiert hunn. Dës Regierung, Här President, mécht keng Logementspolitik. Dat ass falsch. Dës Regierung, Här President, mécht eng Politik fir Proprietären, soss näischt. Wéi oft soll een dat dann nach soen? De Problem zu Lëtzebuerg vun de Wunnengen, déi ze deier sinn, gëtt wierklech, wiisst vun Dag zu Dag a gëtt wierklech zu engem Aarmutsproblem fir ëmmer méi Leit. Firwat héiert een dat einfach net méi? Firwat musse mir zwee vun déi Lénk dat all Kéiers soen? Ech verstinn dat net, well dobaussen, ech kann Iech soen, et sinn nach vill Leit, déi mech nach net kennen, mee et sinn der ëmmer méi, déi mech e bësse kennen an déi mech da froen an esou weider a schwätzen, Wat maacht Der als déi Léng? an esou weider, jo, Logement an esou weider. An et ass ëmmer dorëm, dréit et sech ëmmer erëm, de Logement, de Logement, de Logement. Wann s de hinnen dat och nach sees, datt elo d'Propriétairen Cadeaue gemaach kréien, da soe se, mee déi Regierung huet se net méi all. An da hu se vläicht net Onrecht, well elo duerch d'Halbéierung vun der Besteierung vun de Plus-values immobilières soll ee mir iergendwéi soen, hei erklären, datt d'Präisser wäerten erofgoen. Well et geet jo dorëms, och wann d'Offer erhéicht gëtt, wësse mer nach ëmmer net, ob also op bezuelbare Wunnraum, an dorëms misst et jo goen, ëm de Fait, ob bezuelbare Wunnraum iwwerhaupt méiglech gemaach gëtt. An et ass souwisou net déi éischte Kéier, datt esou eng Reform gemaach gëtt. An den Här Roth huet et scho gesot an aner Leit hunn et och scho gesot, 2002 gouf schonn esou eng Reform gemaach, wou déi Besteierung halbéiert gouf vun 19 Prozent, deemools war den Taux marginal nach e bësse méi déif, op 9, Fënnef Prozent plus nach de bëllegen Akt an esou weider. Ass eppes, huet Iech eppes gegraff? Huet iergendee gemierkt, ob de Logement, ob d'Präisser besser gi sinn, méi bëlleg gi sinn, abordabel gi sinn fir normal Leit, fir normal Leit? Neen, natierlech net. An et gëtt erëm eng Kéier gemaach. De Problem, et muss ee sech awer och nach aner Froe stellen, wann de Wäert souwisou vum Terrain esou staark klëmmt, da muss ee sech awer d'Fro stellen, ob et iwwerhaapt Sënn mécht, esou eng Mesure ze huelen, well deemno wéi kann een jo u sech nach seng Terraine behalen an nach e bësse waarden, iert ee se verkeeft. An dann, wat geschitt mat deenen Terrainen, déi dann och dann nach sollen op de Maart kommen? Wee baut drop? Well et geet jo och dorëms, wee baut drop? Dat Gesetz, dee Projet de loi, dee gesäit jo guer keng Restriktioun vir, wee baut drop, fir ween gëtt drop gebaut? An dat ass souwisou e generelle Problem vun der Logementspolitik vun dëser Regierung, datt net onbedéngt och weiderhi Wunnenge gebaut ginn, déi abordabel sinn, well et gi jo verschidde Saache gebaut, wéi zum Beispill déi Wunnengen, déi gebaut ginn, wou ee just 80 Prozent vum Duerchschnëttspräis vum Maart muss bezuelen, wat souwisou schonn vill ze vill héich ass, zemoos a gewësse Géigenden, u sech am ganze Land ze vill héich ass, respektiv dass emol net an der Location, mee dass an der Vente. An souwisou gëtt hei wierklech keng seriö Politik gemaach an et ginn awer Léisungen. D'Leit kënne se kucke goen op dem Internetsite vu déi Lénk, well mir maache jo grad eng Campagne zum Logement a mir stellen, mir maachen eng ganz Rei vu Proposen, wou mer schonn amgaange sinn zënter Méint dorëmmer ze goen. Et muss ee géint d'Spekulatioun goen, dat heescht et muss ee besteieren déi, déi spekuléieren. Et muss een ëffentlech agräifen. Gemengen a Staat zesummen, et kann een net einfach esou dem Maart dat iwwerloossen an och nach de Proprietäre Kaddoe maachen, déi souwisou net wäerte gräifen. Aus all deene Grënn wäerte mer natierlech géint dëse Projet de loi stëmmen. Ech soen Iech Merci. Très bien. Merci och dem Här Wagner. An d'Wuert huet elo direkt den Här Finanzminister.